Ko tētahi tino aronga o Mahi Atua kia te whakatipu te hiahia kia panoni tātou, kia wetewete hoki ngā here o te ao e noho nei tātou. Ko tōna tikanga kia kite ai mātou, kia rongo ai mātou i ngā piki me ngā heke o tātou Atua, me te mea nei i pēhea hoki rātou i te puta e aua here i noho ai rātou. Me tū kaha rawa atu te kaikiri i tō mātou noho, ā, noho i te ao nei. Me te mea nei kāre tonu mātou i te tino mārama me pēhea nei mātou te kōrero Te wānanga i taua āhuatanga te kaikiri. Nā reira, ka whakamahia ngā kōrero me ngā whakapapa o ngā atua Māori hei huarahi puta mō tātou i ngā kaikiri o te wā. He maha ngā waewae, he maha ngā ringaringa o te mahi atua, tēnei, tēnei kara rei o mahi atua. Me whakahoki nei te te hunga kua tipu wehe ai mātou i ngā whakapapa, i ngā kōrero, i ngā hītori, i ngā pūrākau a ō tātou atua Māori. I te kore e poipoi tēnā taonga i roto i a rātou, pēnei i a aua nei, pēnei i a tātou nei, ki te kore e poipoi tēnā tū āhua taonga i roto i a rātou, ka ngaro, ka memeha.
When you're trying to indigenise your space, sometimes you feel like you're sitting in the dark, you're sitting in te pō. And so I'm in te pō, how do I need to be to welcome the light?
Korero anō mō ngā mātāpono o Mahiatu, e toru ngā mātāpono. Ko te mea tuatahi, E, e kōrero pēnei ana, tēnei te pō nā Ngāi Te Ao. Koira tōna, tōna rerenga kōrero. Engari ko tōna tikanga, uh, kia whakamāoritia tō ao, mā tō Māoritanga koe puta i ngā hēpūtanga o te, o te wā, o tō ao. He maha ngā, ngā whakamārama mō taua mātāpono, engari ko te nuinga noa atu, e, e mea ana mehemea hā, hā moa koe, ka here koe i roto i ngā āhuatanga o te, o te Pākehā, mā tō hā moa, e, koe e puta. Nā reira, koirā hoki tō mātou, mā te Māoritanga tonu te Māori e puta. Me kī rā ko Mārua te rangi te maunga, ko Te Waiwhakaata te awa, ko Hikuwai anō hoki te awa. E rua ngā hapū o tēnā takiwā o Māngātuna, nā, ko Ngāti Āwhia tētahi, ko tōna iwi ko Ngāti Ira. Ko Ngāti Kahukuranui. Tētahi atu hapū ko tona ha iwi ko Te Aitanga Hauiti. Engari i tipu tonu au i roto o Māngātuna, i ōku tipuna, i a Wereira e tamariki ana e toko ruarua e nohi ona nei mātou ko te nuinga noa atu hoki o ngā mātua, o ngā mea pakeke, kua haere i te ia, i te oru tangata. ā, e ahu atu ana ki roto i ngā tāone nunui kimi oranga mō rātou. Nā reira i tipu tonu au i ngā ringaringa me ngā tohutohu o ōku mātua, ōku tīpuna. Ka riro ko te, ko te iwi e noho i te kāinga tahangana, ā, ko ōku tīpuna kē. Nā reira, tōku waimarie tērā, i tipu anō au i roto i te reo o te kāinga, I roto anō hoki i ngā tohutohu o te kāinga, o Māngātuna. He tāone pakupaku anō tērā i te raki o Ūawa-nui-a-Rua matua, ā, nā reira, ko ahau tērā. I te wā i tipu tonu au, tamariki rawa atu hoki ahau, Ā, engari, i tipu anō au i tētahi kāinga ka oho ake au i te ata kei reira hoki ngā kaumātua e ngā kuia, ngā karau e, e āta wānanga ana o ā rātou wānanga. I tipu pērā tonu au i ngā, i te kāinga. Nui ngā wā ka haramai tētahi kaumātua ki te kimi i ētahi kōrero ia i ōku tipuna. I a au i te taha o ēnei o ngā kaumātua i te wā i a rātou i tō mātou kāinga, ka rongo tonu au i ētahi o ā rātou kōrero. He hītori koe, he whakapapa koe i ērā kōrero katoa e pā ana ki te kāinga. Nō te tau 74 pea ka wehe atu au i te kāinga i tae atu au ki roto o Pōneke. Kāre tonu au i te mōhio i te ngarongaro haere tō mātou reo, engari taku taenga atu ki Pōneke, ana, ka noho au i tērā tūāhuatanga kātahi te Tētahi reo makere mai. Tōku taenga atu ki roto o Te Aute, kua riro au i te whakahua hē o tōku ingoa ake. Ka pātaihia taku ingoa, ka mea anō kaupua. Ana, ko ōku hoa nō te kāinga, ka whakaiti ahau i rātou, i tō rātou mōhio he tamaiti i tipu i roto i te reo, me te whakahē aku i tōku. whakahua hē o tōku ake ingoa. Nā reira ka pā mai te whakamā ki a au, ka kapi taku reo kōrero mō tētahi wā.
Ko Hikurangi te maunga, ko Waiapu te awa, ko Ngāti Porou te iwi. Ko Putaanga te hapū, ko Putaanga, ko Rāhui, ko Hinepare ngā marae kei Tikitiki, kei Rangitukia. Engari, he rangihuna ahau nō Te Araroa. I tipu ake au i Porirua, i whānau au i Porirua. Āe, ko Doctor Diana Kōpua ahau. Kia ora.
Mō te whakapapa o ngā atua, ko te nuinga noa o mātou kata e moe o tētahi atua. Ētahi o mātou ka moe ki a rua ngā atua, Rangi rā ko Papa, ētahi tonu ngā, e whā pea. Mehemea ka hāngai huri pēnei mai ki a mātou i tēnei kaupapa o mahi atua, na ka tūtaki atu koe ki te rahi o ngā atua.

Kua
kore te whānau nau mai ki tō māua kāinga, otirā, ki te kāinga o te kurahuna. Mihi kau ana ki a koutou katoa. Kurahuna basically means the X factor, the hidden potential. It's as simple as that really, te kurahuna. We're a whare wānanga, we are a group, I think there's over 16 of us now.

I mua i tō māua tūtaki, e kuhu rawa atu au i ngā kōrero e pā ana ki ō tātou atua. Ako tonu au i ngā karakia tawhito, i ngā kōrero tawhito, ngā kōrero o ngā atua, ērā kōrero katoa. Ka tahi ka tutaki māu. Nāna tonu i i hanga te tuatahi, te kaupapa o mahi atu i roto i tōna mahi. Mō tētahi tau, i puta atu a ia ka haere ki te ako i te reo Māori. I roto i tētahi wānanga mō te reo Māori, I a ia e kōrero ana kātahi i te reo Pākehā i roto i tana wānanga. Ūh, tino, tino taumaha tērā mō, mō taku hoa mō Dai. Engari, te mutunga iho, uh, nā te, nā te kare ā-roto, nā te ia wairua, i, i whakaoho tana wairua i ngā kōrero e pā ana ki ngā atua. Ka rongo a taku hoa Di i aua kōrero, ko pēnei tonu a ia kei he rerenga wairua, kāre ōna waewae e pā ki te whenua, he rite tōna wairua ki tērā. Ka pēwhea tonu tēnei me he whāngai atu tēnei ki ngā tūroro kei roto i te wāhi mate hinengaro. Nā reira i hanga hei awhi i te iwi kua noho wehe i tōna whakapapa, i ōna kōrero, i ōna kaupapa. Te tūtakihanga Ki ahau, ko tana hiahia kia tāngia tētahi moko i runga i tona tuarā hāngai tonu ki tēnā kaupapa nāna i hanga te mahi atua nei. I wānanga anō māua i taua kaupapa, me tana pātai ki ahau mehemea ka mōhio tonu au i ētahi kōrero mō ngā atua e mea ana, āe, pito, pito kōrero noa iho tāku. I. Pēnei tonu i roto i ngā kōrero e pā ana ki a, ki a, ki a Mahi Atua, i, ehara i te, te moe ā-tinana nei, engari i moe tahi ai mā ngā whakaaro. Ka mīharo tonu au, he, he wahine kaha ki te ako i te reo Māori, he wahine kaha ki te ruku i ngā kaupapa me ngā whakapapa a te Māori, ērā tūāhuatanga katoa. me tōna kaha anō hoki ki ngā atua o te Māori, ā, ka whakaaro tonu, he kama, anei, anei tētahi, tētahi taonga me te, me te mea akiaki i roto i a ia, tōna wairua akiaki i te manaaki i wā tātou tangata, o tātou tangata e, e, e weriweri nei, you know, e ruarua nei ngā whakaaro. A nga pene te weherangi, maharangi, era tu ahuatanga katoa, porangi, haurangi, wairangi, era tu ahuatanga, ko ia te mea pire no pirangi ki te manaki a ratou. Na reira ka i reira ka moe tahi ai te whakaaro me hanga kaha tonu tenei kaupapa o Mahi Atua. Na, ka moe tahi ai māua. Ā, nā reira pea, te moe tahi o te whakaaro ka moe tahi ai māua. Matopono tuarua, ka mā te Ariki, ka mā te tauire. He ōrite hoki tērā, ka kite hoki nei tātou i te peita, kei reira te tohunga koroua rā e whāngaihia ana e te, e te kōtiro. Pēpi. Ko te Ariki tērā me te tauira tērā engari ko te mea e whāngai ana i, i tēnā tokorua, ko te tamaiti. Ka riro ko te, ko te tamaiti he, he rangatira mō, mō te korauara. Ko tō mātou matapono e mea ana tukuna tērā, he herehere kē tērā. I ētahi wā ka noho koe hei tauira uh, ki ō tauira. kia tae ki Papa Orite. And there was a template for Mahi Atua. That's the beginning of what Mahi Atua was. It then became a movement and it became much more. Taku whare wānanga.
Taku whare wānanga. Whare ngākau i Rawairua. Whare mātou i a wairua. I tikina mai te rā momo karakia i tētahi tangata tohunga tonu. Nāna tonu tēnā karakia i hanga kia āta mārama hoki nei te tangata me pēhea te te tuku i te taonga o te mātauranga mai i a koe ki tētahi atu tangata, haere tonu, haere tonu, haere tonu. Whare hinengaro, ira tipuna.
Ko tēnei karakia ko taku whare wānanga te ingoa ka kōrero hoki mō ngā whare katoa kei roto i te tangata i a ia e takahi haere ana nei i te huarahi o te wānanga. Mehemea ka tūwhiringia aua whare katoa i roto i a koe, ka hāngai tika tonu nei ngā mātauranga e whāia ai e koe, ki roto rā anō i a koe. Nā, tuatahi ka tīmata mai, ka mihi koe ki tō whare wānanga. Taku whare wānanga, taku whare wānanga.
Ko te whare tōpito, ira atua. Whare whatumanawa, ira tāmata. Ka piki haere nei ki roto i a koe. Nā, ka, ka mihi atu ki te whare ngākau. Kei reira e noho ana ki, ki tō te, te, te tauira o te wānanga, ōna wāriu, ne, ko ngā wāriu, ngā mea e tino whai mana ki a ia. Ka hihiko te tangata, ka rere te wairua.

Kei reira katoa i roto i tērā whare ka noho ko ngā emotions. Ērā mea nō mua, ērā mea o nāianei. Nā ka piki ake, ki konei ki te hinengaro, whare hinengaro. Te tikanga o te whare hinengaro, koirā te wāhi i kuhuna e Tāne, i rokua e Tāne, i, i tūhāhātia e Tāne ki te kimi i ngā kete, i ngā mātauranga o te ao. I ētahi o tātou ka pōhēhē tonu ka piki a Tāne-nui-ā-rangi i ngā rangi tūhāhā e tū ake nei, ā, kāo, i, i ruku, i kuhu rawa atu a ia ki roto i a ia anō ki te tiki i te wānanga. Nā reira ko te whare hinengaro te wāhi e pupuri ana, pēnei i te pātaka kōrero, pēnei i te pātaka mātauranga, arā kē. ki te whare waha. Nā, ko tēnā whare ki a aua te whare e tino whai kaha ana, e whai mana ana, nā te mea ki te hē taku kōrero ki a koe, kāre koe pirangi te whakapā mai ki a au. Ka tae atu hoki ki te whare tangata, reira ariki. Ka mutu mai ana ko tērā, mehemea ka, ka tūwhera katoa mai ngā whare, ka tae atu Tiihi te wehi a tō Arikitanga ki a koe, ki te whai i ngā mātauranga. If we believe we are of Ariki status, we will behave in the following way.
Nā reira, mehemea ka ponongia koe he ariki, ā, ka puta koe he ariki. Nā, ko te tikanga, ko te ingoa te pūrākau kei, nei ko te noho tata pū. I noho tata, i noho pū rātou ō tātou atua. Nā tētahi, ko Kēkerewai, i keri te wai, Kia mārama ai rātou kāre tēnei nohonga e pai ana. E hia miriona tau kua noho pēnei mātou. He pupuri, he makariri, he wera rawa atu. Pēnei te kotahi rau tangata, rua rau tangata ki roto i tēnei ruma. Na ka rongo nei tātou i te haunga, i te wera, i te mātao, ērā atu āhuatanga katoa, koirā te te tatapū, koirā te tapu o tēnei peka. Nā, ko taua pūrākau rā ka kite hoki i pēhea rātou i te puta i taua raruraru. Nā reira, i, i a mātou i tēnei ao ināianei, mā tētahi e kī kei te hē rawa atu tēnei noho. Mā tētahi e kōrero,

people still felt like you were punching them in the face when you talk about racism. So we talk about our own contribution to perpetuating racism and that's heavy for some people.
Mā te kōrero ka, ka tīmata te, mā te whakaputa i, te, i a whakahiwa i tērā atu āhuatanga ka tīmata te wānanga te kōrero. Tokomaha rātou ētahi, ngā mea pakeke kāore whakaae kia panoni, kāore whakaae kia tīni tō rātou noho, engari ko te nuinga o rātou, ngā mea taina, kua tino hōhāki tō rātou noho. Koirā te tino ia o tēnā kōrero, tēnā pūrākau. Ka tae atu hoki ki a tātou ināianei, Ka noho pērā i ētahi wā. Ka noho raruraru, ka noho i te mātao, ka noho i te wera, ka noho i te te hāunga o te noho, ērā atu āhuatanga. Ka pēhea hoki te puta atu i taua āhuatanga? Me kī rā, mā tētahi e kī, kei te hē tēnei. Mō te kare-ā-roto, mō te, mō te ia o roto i te tangata, ā, pēnei i te pōuri nei, me tīmata tātou te, te, te whakahuaki i taua momo pōuri. Ko te iwi e pupuri ana i te mana whakahaere i, i, i, i roto i te hauora, kātahi tō rātou whakapapa mō te pōuri. Engari kei te Māori, he whakapapa. mō te pouri. Nō hea tēnā, tēnā tūāhuatanga, nō, anei, nō tēnei pūrākau. Anei i toko mai te, te pouri. Ā, pēnei te anxiety nei, te, ērā tūāhuatanga, ā, nō hea tēnā kaupapa te, te nerves, te anxiety, anei, ko te Māori, anei, anei te pūrākau, anei te, anei te whakapapa mō tēnā. Matapono tuatoru, tikina mai tēnei i te whakatauki i te rerenga whakatauki o Mātaatua mō te hongihongi te wheiwheiā. Na, ko te hongihongi te wheiwheiā, mehemea ka, ka raruraru koe i tētahi tūāhuatanga pēnei tonu ka wehi koe ki te, ki te pō, Ā, kia kaha tonu koe i te mau, ā, ki te tū, kia te kite hoki koe, ā, he aha i wehi ai koe. Nā reira, ko hongihongi te whaiwhai ā tērā, to hongihongi ā te taniwha i mua i a koe. Hongihongi tō hoariri i mua i a koe, kia mārama rawa atu koe ki tō hoariri. E tū kaha rawa atu te kaikiri i tō mātou noho, noho i te ao nei. Me te mea nei, kāre tonu mātou i te tino mārama me pēhea nē mātou te kōrero te wānanga i taua āhuatanga te kaikiri. Ā, kei konei i runga i te karanga o te mahi, he mahi whakaako, whakakīkī i ngā kete, ngā kete o te mātauranga, ki ngā kīnaki, ki ngā kōrero, ki ngā akonga o roto i ngā pūrākau o ngā mātua tīpuna, o ngā atua, ā, hei ārahi i a tātou, ā, anō hoki te whakamahi i aua taputapu, ā, hei karoa, hei kōkiritia i tēnei mea te kaikiritanga i roto i ngā āhuatanga o ā tātou oranga, o ā tātou mahi, kia, kia tū taketake ai ngāi Māori ki roto o Aotearoa, ē, kia whakamate i tēnei mea te kaikiri. Ka pērā tonu mātou i te takitaki haere i ngā pūrākau e hāngai tonu ana ki tō pūrākau. Akuni koe ka kite i a koe anō i roto i te pūrākau o ngā atua. Te hua, ka puta mai ētahi taima ngā tamariki, Ko Metie te te Pākehā he ADHD kei tēnā tamaiti. Engari kātahi e whakapapa kia mārama hoki rātou nō hea te ADHD. Engari te Māori he whakapapa tōna mō taua tūmomo āhua o te o te tamaiti. Nō tētahi atua, uepoto. Nā reira ka puta te Mighty i te wānanga mōna anō, ka mea ia ki tōna matua, Dad, he atu ahau. Mehemea kei, kei raro i te tākuta, ka mea, Dad, I have ADHD. Tōku whakapapa, ko Uwe Poto. Me tōna whakahīhī, i, i toko te Māori i roto i te poira. Nā reira, kua mura te wairua o te tātou tamaiti. Mehemea ka, ka tau i raro i te ringaringa o te tākuta, ana ka pēhi, ka tāmi te wairua o te tamaiti rā. Uh, ka whakamoe te, te wairua i ngā pire. Arā kē te, te hua o tēnā huarahi. He whakapapa, he kaupapa tō mātou, he atu anō hoki tō mātou, mehemea ka huri pērā atu ki tō mātou peka. Nā reira, ko ngā hua, o mahi atu.
O tātou mahi, kei konei ki te whakatuwhera i te mataoho ki ngā āhuatanga whakatuwhera anō me ki te mataoho ki ngā āhuatanga o o mātou mātua tīpuna, ngā tikanga, ngā pūrākau, ngā kōrero tawhito, he tironga whakamuri kia ara whakamua mō tātou.
Mehemea ka hāngai huri pēnei mai ki a mātou i tēnei kaupapa o Mahi Atua, na ka tūtaki atu koe ki te, ki te rahi o ngā atua. Ko au e poto, ko Kēkerewai tērā. Ki tōna taina, ki a Toro i waho. Ki a Tūmatauenga, a Tūmatahuki, Tūmatatawera, Tūmatarauiri, ērā o ngā tū. Ka tūtaki atu koe ki te, ki te rahi o ngā atua. Ka mārama tonu koe ko te kapua e rere nei he atua tērā, ko te, ko te manu kei waho rā ko tō tuakana tērā. Ā, ka pērā hoki te, te, te kaupapa o Mahe Atua. Kia tino ruku rawa atu, me te rukuhia o tō Māoritanga ki a koe. Me te hari, ko tana pono, te pono a Tae, mā te toi Māori tonu, mā te toi, te mahi toi, mā te toi Māori tonu, pēnei i te oro, taonga puoro, mahi moko, mahi whakairo, mahi raranga, ērā taonga katoa, mā reira tonu tētahi huarahi mō ngā tūroro nei. Ko te taonga waihanga kei, kei ngā tāngata katoa. Ko te tikanga kē ia o te, o te taua tangata rā, kia whakapā ki taua koko, ki taua kau o te ngākau. Nā reira ka tipu te, te taonga o te toi i roto, o te waihanga i roto i te tangata. Ka noho tērā taonga i roto i te kau o te ngākau. Me whakahoki nei te hunga kua tipu wehe ai mātou i ngā whakapapa, i ngā kōrero, i ngā hītori, i ngā pūrākau a ō tātou atua Māori. Ko tōna tikanga, kia kite, kia rongo ai mātou i ngā piki me ngā heke o ō tātou atua, me te mea nei i pēhea hoki rātou i te puta e aua here i noho ai rātou. Ko tētahi tino aronga o mahi atua kia te whakatipu te hiahia kia panoni tātou, panoni i ngā, kia wetewete hoki ngā here,

Mai te pakanga ki runga i te ngutu o te manu i te tau 1868. Mai taua wā i noho ki roto i te ringa o tauiwi. Kue kore au e mate. Te Kamate o te Mate, Kamate ko te Mate ka ora taku toa. Reo whenua atu hoki whenua mai. He tīmatanga tēnei mō ngā rua inerangi, mō Manu Iakai, mō tātou tonu o Taranaki. Hei a mauri ora!
Ko te harikoa, ka hoki mai te whenua ki a mātou, o nā Rueene, kia tiaki te whenua, kia ora te whenua mō ngā tamariki, mō ngā mokopuna.